ویلکم بیک ویور نیو ادر ویلاگ ماشاء اللہ تو شروع کریں دے پہ اللہ پاک دے حکم نال دے خیر خریت نال اور السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو ساڑھے یار دوست احباب صاحب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آئی دا خوبصورت جیاں سریکی کلچر دا نظارے پیارے پیارے پیارے پیارے نظارے تے پیارے پیارے خوبصورتیاں دے نال نال میرا تھوڑا کچھ آمدید کرے سی دل دیاں گہرائیاں نال جتنی سنگت ساتھ ساڑھے چینل تے نویں نویں آئی ہوئی ہے انہاں کوں ریکویسٹ کرے تساں آس ڈھیر سارا دلوں اپنا بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا اوں دے یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو سرائیکی آواز کوں جلدی جلدی مریسو سسکرائب سسکرائب کریسو خوبصورت جیاں سسکرائب کرن تو بعد بیل آئیکن گھنٹی پریس کریسو ہر آون آلا نوٹیفیکیشن تہاکوں ملسی رہندا ساڈے سرائیکی ولاگ دا پیارے جائے دا اور یوٹیوب چینل فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئی تاں سلیم کھوکھے آلا اوکوں وی فالو کریسو محبتاں ونڈیندے راہسو اور پیارے پیارے تانوں ویلاگ ڈکھے سو راندے اور خواب سو رہ جے ڈوجھے دیں اساں ویلاگ کیوں نہ پاتے ویلاگ وال اج پیندے پے ماشاء اللہ تون چار ڈیونی اے ویڈیو واچ کرن دے واچنگ ٹائم دا سنگن بڑا پرابلم ویندا پے تکلیف تھیندی اے واچ ٹائم کوں جیلے ڈیدھے ہیں نا محنت کوں وی ڈیدھے ہیں واچ ٹائم کوں وی چلو کوئی گال نی اللہ پاک رحمتاں کریسی اپنے پیارے محبوب دے صدقے محنت کدی ضائع کیوں نہ ویسی تے باقی سنگت ساتھ سارے نال جڑے رہسوں محبت توں گریندے رہسوں ویلاگ کریسوں انٹریسٹنگ خوبصورت جیاں گھر کھڑے اسیں تے گھروں ناشتہ نوشتہ کر کے چلدے پے ہیں باہر روزی روٹی دے روزی روٹی دے چل کے تانوں ماحول وی ڈکھیسوں پیارا جیاں اور خوبصورت جیاں سیلیبریٹ وی کرویسوں اور امید ہے کہ تانوں پسند وی آسی ساڈا ویلاگ سرائیکی دا اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیاں ٹھیک ہے تے باقی گڈ نیوز وی ہے پیاریاں پیاریاں باتاں وی ہن پیاریاں پیاریاں گالھیں وی ہن ساڈیاں تے تساں آرام نال نال نال ویڈیو سکپ کینی کرنی۔ جڑے رہسو اپنیاں پیاریاں جیہاں محبتاں دے نال نال تے باقی تہاکوں ایویں سرائیکی ولاگ ڈیکھنڑ کوں مل سڑاندے ساڈے اپنے پیارے جیہے چینل تے اپنی پیاری جیہی آواز سرائیکی دے محنت اور کونٹینٹ ساڈا خوبصورت جیہاں سرائیکی آواز دا ہوندے اور تہاڈی تہاڈے کوں ریکویسٹ ایہا ہوندی ساڈا واچ ٹائم پورا کرا چھوڑا کرو اور سبسکرائب کر چھوڑا کرو کیونکہ ہر آونڑ آلا نوٹیفیکیشن تہاکوں ساڈا ملسی رہندا پیارا پیارا۔ اور مزیدار ہک ہتھ واکر دے ہووے تے ٻیا ہتھ میݙا ایویں ہووے تاں والا اساں ٹر نی سڳدے نا ممکن ہے لیکن کوشش کریندے ہوندے ہیں تھوڑا بہت تھوڑا بہت ایکسرسائز ول ہݨ ماشاء اللہ اتوں گرمیاں وی آ ڳئین اللہ پاک رخ سوری سردیاں وی آ ڳئین اللہ پاک رخ خیر تے ماحول بݨ ویسی ٹھیک ہے سنگت ہݨ راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو تے ماحول توں چل کے باہر ݙکھیندے اپݨا پیارا جیاں خوبصورت جیاں اور نال جڑے راونڑ ہے۔ ویڈیو اسکیپ وی کیا نی کرنی اتو چھاں تو چل کے دھوپ دے راہ گیاں میں کیونکہ میں کہ تھوڑا تھوڑا تانوں نظارہ دھوپ دا وی ڈکھایا ونجے اوکے راسو نال نال۔ سنگت گلی اچ آ پہنچے سے تے فل ماحول نال تے پروٹوکول نال وی آئی پی نال او سائیڈ تو سبزی والا بھائی آ گئے تے ول میں آکھے جی تانوں تھوڑا جا ویو گلی دا وی دکھا چھوڑاں۔

سورج تہاکوں ڈکھیندے پئے سن سورج ماشاء اللہ سر تے پہنچ آئے خوب سورج جی آں۔ آئی ایم بیک ویور پہنچ آئے ہیں باہر ماشاء اللہ اپنے کھوکھے دے آئی ایم بیک سلیم کھوکھے والا ویور خوبصورت جی ہیں سخافتوں دے پیارا پیارا ماحول پیارا پیارا انجوائمنٹ بیری ساری تے بور لگ چکے اور گرم سردیاں دا تحفہ میوہ آون والے بیر بیر فل پروٹوکول تے چلدا پیا بیر دا سیزن اور انشاءاللہ بیر دا سیزن سیل ہووݨ ہے اوکے تے باقی پیارے پیارے انجوائمنٹ دے تساں راہسو نال نال ویڈیو اپنے بھرا دی سکیپنگ نہ کیتی کرو میرا یار دلہ آندا پے وے آیا آندا ایندی سن ہے آج ویور اے آ گئے وے کیا بات ہے آسی ویور ایکو دکھائے کھڑے میں ڈرامہ کریندا کھڑے آمنا ہی ولاگ دے ویچ ہی آج ایندی سن سو کیا دے تے باقی اپنا ولاگ سریکی دا نظارے تے سریکی دے پیارے پیارے سارے خوبصورت جیاں فصلاں تے پیارا پیارا ماحول آون جون کھڑا رہا سے آون جاون کر دے تھی دی پئی ہے ولاگ کو ولاگ ٹرین دے چڑھن والے بیٹھے ڈرامے کریں دا پہنچ پہنچ ہاں چلنے ماں چلن لو سنگت ہوتے چلن لو باقی ولاگ چلن دے سو اور پیارے پیارے خوبصورت جائے درخت پیارے پیارے ماحول تاکہ ساڑھا ولاگ تے دیکھن کو یہ کچھ مل سی اور انجوائمنٹ پیارا جیاں خوبصورت جیاں پہنچ دلہ پہنچ ہوں جہاز دی ٹکٹ مس تھی گئی نا تے ڈیدھے رہ ویسو ڈرامے کریندا بیٹھیں تے بابا حاج صاحب اپنی زمیناں کوں گوڈی پئے تے بنڑائی پئے تے وہائی پئے اساں وی دے نال نال ولاگ کوں چھکی آنے وہائی راوے تے بنڑائی راوے آواں یار آواں ڈومیں ٹائم ڈے یار دلے اج اے ویور ساڑا یار عبداللہ این دیاں کیا باتیں ہیں این دیاں ٹوراں اور این دیاں باتاں دلے آج کو پیارا جا شیر سنا لے خوبصورت جا چل شیر کو چھوڑ تو لائک سبسکرائب فالو شیئر کروا جا سارا چینل ذرا پروموشن کر لے بس اپنا بھرا سلیم کھوکھے والا اپنا بھرا سلیم کھوکھے والا ایندا یوٹیوب چینل ایندا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب نوکا نوکے دا تھم دا نشان بھی کر کے دکھا

ویڈیو ڈیکھنی وی پوری ہے متن کدیں سکیپ کر ونجنا سکیپ نہیں کرنی تے ہن بس تساں میں نال جڑے رہو تے اساں اڈو کو چار آنے کمال انہاں والو ہوئی نہ ہوئے نہ ساڈا اڈے وی پہلے ہی بیڑا گرک تھیا پے اے ولاگ بنے دے بنے دے دلیا دلیا کی رہ گیا ایڈو آوے نا ایڈو سامنے آوے نا ایڈو ایڈو سامنے سامنے ولاگ میں ویوراں کو دسیندا پیاں ولاگ بنے دے بنے دے اگے بیڑا گرک تھی گئے کھوکھے دے تے مائک ہونی کو ذرا بند کر کے روزی روٹی کر لو ٹھیک آکھے مینا ہاں جی چلو ویور اساں ذرا دلہا دے میں روزی روٹی کرے نا دلہا آپ دی بڑی دکان دے ویسی میں آپ دے چھوٹے کھوکے دے ویسا تے والا سا راسو نال نال ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ٹھیک اچھا سنگت میں واپسی ہی گالو آگیا ویلاگ دی طرف میں ویلاگ ہونے سٹاپ کر کے آیا ہوں اتھے کہنے وان دے درخت لے سامنے ڈسا جی میں کہ بابا آج سا پانی لے ودے ہیں تے جی میں کہ او سامنے بابے اور آئی اڑ گھن کے ودن تھے ماشاءاللہ تے پیاریاں پیاریاں سخاوتاں تے پیارا پیارا ماحول گرین گرین خوبصورت جیاں اونویں ہی جیویں کہ کھڑا ہی دعا ویرے اللہ دا کرم تے میں ایک تک دسن آیاں دوبارہ واپسی اللہ دے حکم نال سونے نبی دے صدقے اے اے چیک کرو ماشاءاللہ ماشاء اللہ تبارک اعلی سبحان اللہ ہوں ایندا نہ ذرا ویو تن میں دکھاواں اے چیک کرو کیا بات ہے کیسا ہے سنگت پیارا نظارہ اے میں تاکو این گل لکھیندا پیاں کہ اس برتن وچ چائے پیون دا پانی پیون دا ثواب اور اجر اتنا کہ اللہ پاک ڈیندا نا میں دا کیا بات ہے سارے نال کھلا نواں ٹی سٹال چائے آلا تے اتھاں مٹی دے برتناں اچ کھانا پروس کیتا ویندے ہے مٹی دے برتناں اچ چائے ڈتی ویندی ہے مٹی دے برتناں اچ ٹکا کباب شامی کباب کافی سارے یعنی کہ ایٹم ہیں ول میں منگوائی ہے چائے اتھوں پہلے بھی میں کسا منگوائی ہے لیکن آج مزید ول منگوائی ہے تے میں مٹی دا کپ دیکھ کے تے میں کہ اپنے پیارے جے ویوروں ڈساں سارے نبی دی سنت ہے سارے نبی دا بہوں کیتا ہویا قول ارادہ ہے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ گار ہیں اساں ساکوں زیادہ سمجھ زیادہ اتا پتا کینی انہاں چیزاں دا لیکن او سنڑدے آسے کہ سنڑدے وی ہیں حدیث وچ ہی ہے کہ مٹی دے برتن وچ کھانا پینا کیتا ویندا ہے ثواب زیادہ تھیندا ہے اور جڑی چاہ دی خوشبو ہے اور جڑی چاہ دی لذت ہے ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے ٹھیک ہے سنگت تے باقی اون تو بعد اللہ تہاڈا بھلا کرے چائے پیندے وے اوسط بسم اللہ نئیں تاں ول کلا کلا۔ ہائے ہائے ہائے ہائے مٹی دی خشبو پیاری پیاری دے وچ چاہے دا ذائقہ پیارا پیارا چلو ماشاءاللہ مزید نہ راسو مافتاں کریندے راسو او بابے اور یا یڑ گن کے چلے نے ماشاءاللہ یاراں دا ٹولہ جاری اے وی وار اساں ملنگ لوگ اپنے اپنے ولاگ دے مست ہیں باقی پیارا جے ولاگ دے پیاری جے سنگت دے نال نال ماشاءاللہ ہر سائیڈ دے رونکا پر حال ہے خوبصورت جا ماحول ہے مل گئے پانی ہاں پانی ماشاءاللہ نا نا پانی میرے کولر کولر بھرا پہ

کہ بابل صادق ملاڑا جیندے کیتے دعا کیتی اے دعا واسطے اپیل کیتی اے ولاگ لایا اے تے اللہ پاروں خیر و خیر خریت اپنے گھر پہنچا اے اور ریائی بھی تھی کہ تساں سوشل میڈیا تے سارے نے کیتا تھا دیکھو سی کیونکہ میں ویڈیو پیندا پیا لیٹ چلو کوئی گل نہیں ساکو ویور کم کار انہاں ملنگ جے بندے ہیں روزی روٹی کرینے پہلے ہی خالی تھیا پے مزید بیا خالی تھی گئے تک ایندے تو ویندے راسو تے باقی اللہ پارو خیر کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تے ریسو معذرت شہزاد بیلا منڈا صاحب تہاکوں ڈھیر ڈھیر مبارخاں تھی گئیں سارے طرفو اور بابا صادق ملانا تہاکوں وی ڈھیر ڈھیر مبارخاں تھی گئیں سارا صادق ملانا جتنے وی ملانے برادری سارے نو مبارخاں ہن تانوں ڈھیر ڈھیر بابا صادق تہاڈے کول آ گیا اللہ پارو خیر خیر خریت نال اللہ دے حکم نال تے باقی سانگا ساتھ اج دے ولاگ دے تھے اینڈ کریسو ساڈا ولاگ تہاکوں پسند آسی امید ہے کہ ساڈے سرائیکی نظارے تے اپنے خوبصورت جے گرین گرین ثقافتاں دے پیارے پیارے ماحول غلطی کوتاہی دی دلوں معذرت کریندے رہنے آں اور ہر ولاگ اچ کریسوں کریسوں رہندے تے باقی تساں ساکوں ڈیسو اج دے ولاگ نال اجازتاں ول ملسوں ہک پیارے جے ولاگ نال خوبصورت جیاں ثقافتاں تے پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے نظارے تہاڈا اپنا بھرا سلیم کھوکھے آلا اور فیس بک پیج کوں وی فالو کرنا مابطہ کرنا بھولاں نی ملسوں رہندے ول ہک نیو اپ ڈیٹ تے نیو لوکیشن تے نیو سنگت تے نیو جگہ تے نیو سسکرائبراں دے نال نال اوکے۔ تے باقی ڈیسو اجازتاں خوبصورت تے خوشیاں دے نال نال ایویں ہستے رہو تے مسکراندے رہو زندگی بخیر اللہ حافظ